hey, pane road runner people of the internet eh? ho oh, dzimwe dzatoenda kumunda ho oh, ee eh, idzo but dzinodzoka hadzo handiti nei mashanga ndo anonzi mashanga ngoro matoilet tine three sets tine aiwa tine two aya matoilet aya neiyo iri uko iyo toilet then aya mabathroom aya then apa ndepekuwachira apa pane mataps aya hanti muri kupaona then apo nepekusukira apo across then icompost in between uko kuseri kunochazokurakidza yuku Uh, homesteading uh, 101 uh, eh, this is probably well more than 40 years old handiti musha unoiti tingati wane makore mangani 90 96 from 96 rega ndingokutarisirayi um ndo matoilets zvaakaita izvo matishu aya matoilets aya pamusha haa ndichakurakidzai mombe danga riri iri mombe idzo idzi todzika takananga nekunoku eh, takananga nekunoku hanti muri kuona garden iri muri yoyo wakabva kudyarwa uyu muomba two yekutanga iyi then uyu ndo wagara uripowo hameno tiri kuoneka here neengo yandiri kutorora nayo mai manje unenge wakutotemwa muri yoyoyo uyo eh, uyo ah, uyo unotodyiwa wekusaidi uku iyi tepi yekunoku kuno kune kune nguruve apo pane nguruve pasera apo kunoku kune nguruve kuma projects kunoku andi muri kudziona healthy and clean mm. mvura iri padhuze iyi store room iyi yatinochengetera chikafu chenguruve dzimwe idzi nguruve hati muri kudziona kuri kuti tonhorei saka dziri kuita dzichidzirwa hadzo but nguruve kunoko dzimwe idzi dzimwe idzo idzo idzo idzo very healthy very healthy and dziripo wena mm. dzimwe idzi Nice and clean nguruve. Hombe dzacho idzi ana mai vacho ava vanti muri kudziona ndiana mai vacho ava ah, ndiana baba wacho ka o oh, airi zihombe iri handiti iyo iri different this is another mother chakuratidzai kune vana veiyoyi okay saka muri kuona garden rairi rinosvika kunoku iro richienda uko ichi trenches saka panogezwa matanga aya mvura yacho inouya ichiungana imomo Saka apo pane mbambaira nemuriwo saka touya kunoku handita kuratidzai mai vaya vaya vana vavo vari kunoku eh. hanzi tumateenager utwo but beautiful quality and clean mm. Mm. okay ehe aids ndo vana vamai vaya vandaona vandakupedzisira kukurakidza ya nice eh, dzimwe idzi dzakaseparatwa because dzairumwa saka dzaakugara kunoku dzofitwa dziri kuno munosiya ine muswe okay isina kubviswa muswe Oh, vamwe havabvise. Vamwe havabvise. Okay. Imi munoona zvine difference here kunocha? Tinobvisa mazino anoruma ayaya. Eh. eh. Iyoyi ndakanga ndairamba ndikamuti dzokera nenguva yako handidi. Mm. Kakauya kakaona kachirwa. Mm, mm. Ndakuronguruwa yako handidi.

zviyo ho dziri kupinda dzichiita pati imwe munhu eh. mm. eh, mune muchiziva kuti pane chakati choda kuitwa pane chakati choda kuitwa eh, zviyo izvi zviyo but panapa sei tisingambodye sadza rezviyo munomboribika eh, dora eh. plus mimi hapana zvamunoluza eh, because mainly ndechekugaira nguruve idzo dzidzi saka besides chii chimwe chamunogaira nguruve pane chamunosanganisa nacho takagaya nyemba idzi handiti mm. munodzisanganisa here nesomething munogaya dziri makokoso handiti makoko acho anodiwa dai dzikabvuma asandambogaisa nyemba ndinochigaisa dziri dzaka dzakamenywa eh, saka okay. tochigaya makoko acho ari ega okay. Mm. tinogayawo mm. makoko ari ega okay iye zvine zvinhu mm. ya saka apa ndianani apa upi o oh, mutsvuku uyu eh, yebrown iyo okay dongeri Iyi inonzi power ndiyo yakasiya yatengwa nadhedhi yewaiti. Okay, power. Eh. Okay. Takangoiti power but ine paive nepower yedu yakudhara. Eh. But kane power futi. Okay, that's good. Eh. Kane power. Kanotokunda uyo dongero. Oh. Eh. Kakatanga kubopwa manje manje. Okay. Yakabereka. Iyi inonzi Ndiyo yatiri kukama iyi. Eh. Okay. Speed. Yakafanana nespeed yatakambotenga kwaTeteema. okay yanga yakadai saka toiti speed okay eh, ine kamwana karoko mm. iyo ndiyatete mai aidai oye oh, keblack ako eh, okay yakura udharai akakaka eh. yakari kamhuru asi zvainza hoska iho yeblack iyi yakauya yakura akakakauya kari kamhuru keblack ako but izvozvi zva okay saka kari kukura ndeye umai wakabva kwabeni iya yaitaurwa nezvayo parufu paya paya eh. okay oscar tine five eh. okay saka tiri kutraya kutsvaga tsvaga manje eh? mm. hanzi dziri pakwarantaini mm. ndikwandafonera kwakabva idzi dzese idzi nei nei nei

mm. kuine fodya mm. mombe dzinoita sei dzinodhura because vanhu vane mari mm. saka imbomirai okay amba nge ndakuda kutenga dzinouya ndakadziona dzichitopfuura murodhu vanhu vanenge vachipfudza mhanyira vakanga vadziunza kwabesai moto vakanga vachinja vanowanzochinja mazidhonzi anenge akurisa vachiuya netumhuru saka ndadzimhanyira mm. zvikanzi nevanhu haa dzasara masikirepa dzasarudzwa wasarudzwa saka kana dzichingouya eh. panenge paine mombe type yakanaka yekuti munyatsosarudza apa vanhu vatobvisa bvisa eh, saka dzanga dzasara dzacho dzanzikaita sei ah, dzatanga tuchingori tumhuriwo twakangoratidza kuita tuduku eh, but pamwe dzinongokurawo seiyo zvekuti ah, ah, papo vanhu vakatondivhiringa mm. ndotodemba kuti dai ndakatodzitora asi mm. mwari ndo vakaitisa mm. gurupu racho iroro mm. ndo rakazokonzera kuti dzinzi dziquarantine ah. vakadzitenga eh. dzimwe dzacho dzakabva dzafa okay eh, kwachigora uko mm. yakabva yafa amene uko saka ndobva zvatonzi dzapa quarantine oh huku dzinokandira uku ah nice one ende dziri kupashandisa

Chazo. Ndingabude pane waya. Oh, tapo tapo. Yakutofunga kuti yakubuditswa here? Mm. Iyi mhuri yacho iyi. Iri kuseparatwa kuti isa Oh, inodya zviguri izvo. Hayi, haidyi, inenge ichingotambisa. Okay. kuti isanwe mukaka tisatakama nozosirwa wai okuna mado chidho chemukati ichi ndiyani wanacho chiwelding machine eh. okay i hope munomubhadhara mm. asi chii ehe eh, ah but ozvimwe munoita muchiisa mari tine ngani injiva here idzi imaningi dzapera saka munodzisiya dzichibuda okay saka mbudzi tunoita se tunongosungirira ezvinotangodzivhura dzoenda dzozodzoka takadziregedza nezuro o oh, vanhu vakawirirana ah, okay ko dzimwe dziri kupi tingori ne five two four okay madhongi kuno kwanga kusingaitwe zvemadhongi handi munoziva ho aya rapa mm. mm. wanga uri papi ho uyu mm. akangopinda eh. anodya chizinhingi chacho kuzosvika pakuora okay eh hanzi mbudzi saliva yacho ningi madhongi oh madhongi okay handizi yangu madhongi but hanzi mbudzi hanzi chinhu chikadyiwa nemombe chinogona kumera chibage chocontinue but chikadyiwa nembudzi hanzi zvatovharana I don't know how true that is. Okay. Oh, saka makachisa chiri separate. Mm. Inonzi chii? Hako skin. Eh, chiri kutooneka manhingi acho kuti zvo chitori different handiti? Saka tinochitry futi ka next year. Chakaramba, eh. saka pambeu imi munomboshandisa here chibage chacho chacho eh. okay aunoende unotenga eh, tsanga dzacho dziri kuoneka kuti chitori different eh. sadza racho rinonakisa mm. iyi nzou iyi okay i think nzou takatomboirimawo isusu mm. nzou takatomboirimawo ichi hachisiri icho here chiri kuseri uku chataona o ichi opa okay eh. pakati pane imwe division ndikanga racho rakakura eh. makapinda chibago ha ah, makapinda ichi chakaora ichi chiri kuleft ichi mm. saka pamunochigaya munotanga taponda okay eh, tinoponda so izvozvo chiri kutofa mongochigaya chakangodaro handiti mm-hmm. hatisarudzi eh makaudya here mudomasi uyu kana kuti wakangobuda uri kudyiwa nenhingi wakatadza dai wakavakirwa mm. anzi haonekani